Wonderful. Wonderful. Yes. Baya, baya, baya, donkey. I'm preaching under that theme, the body and the high priesthood of Jesus Christ. But nhasi ndinoda kutaura nyaya yeinzwi rinonzi tabernacle. Saka tichatanga kuverenga isusu eh, kubva paHebrews chapter number 7 eh? Eh, vahebheru chapter number 7 and verse 17 hebrew 7 takatoiparidza that time saka ndichaita browse through tichienda kwatoda kuti tiende verse 17 inoti for it is declared you are a priest forever in the order of melchizedek hello

kuti parikunzi chii ipapo ndoda kuti muverenge pa verse 18 and 19 iri kuti kudii eh the former regulation is set aside because it was weak and useless baba mukuru number two the law made nothing perfect ndinzwei and a better hope is introduced by which we draw near to god Zviri kunzi mutemo wakauya ku old testament Mister Farai wakanga usina simba hello uye wakanga uri useless but tikaverenga nyaya iyi zvinonetsa kuti tidaro because when God creates something why does God create kana kuti why does God give us something chavanozodzoka vosvora Mwari vanotipa mutemo vodzoka voti asi mutemo uyu uri useless hello zviri kureva kuti Mwari haazi kunyatsogaya here kana kuti chii chiri kuitika no that is not the case the law was made useless because people became sinners hello Vanhu vakava nehuteera ndozvakaita kuti mutemo usaita sei? Usave nesimba. Yes. The law made nothing perfect for it was weak and useless not because it was weak in its own self but it was weak because vanhu vai vakanga vane utera vakanga vane chivi vakanga vasingakwanise kuzadzisa mutemo hello somebody

But the oath which came after the law appointed the son who has been made perfect forever. Saka mutemo pawaiva nemaprisita, waiva nemaprisita vaiva nechivi. Hello? Maprisita ari kumirira vanhu vane chivi, ivo vainawo vainewo chivi. Izvozvo zvaita kuti mutemo ushaye simba. So the law became weak kuti utipe eternal redemption. Saka tainatswa for a short period, tomirira gore richauya tonatswa zvakare. But Jesu auya ari kunzi akatinatsa aka forever in eternity. Ndicha explainer, ndicha explainer zvikuita kunge zviri kugozha but I will explain. All right? Then tikaenda kuHebrews chapter number 8 tichibva pa pavhesi yataverenga iyi inoti now the main point of what we are saying is this ari kuti zvinhu zvandakutaurirai izvi akupa tsananguro iri simple ipapo panga chitotaura mwanga chitovharika kuti pastor akandi hiye muri kubvepi muri kuendepi manyatso stada here ah, do you know what you're talking about saka akazouya akaclarifya manje akati this is what he says

hapana chamabata chero mati amen asi zvakanaka kungoti muti amen musina kunzwisisa hello zviri right saka hebrews 8 taakutanga kunzwa language yetabernekuru yandataura iyayi hello yes tatanga kunzwa nyaya yechi yandataura iyayi young man can you come him yes

Yes, yes. Thank you. Clap hands for him. Right. Zviri kuitika panapa. Ndoda kuti mumire kuno kudenga uko. Imi ndoda kuti mumire pano pazasi panapa. Ah, don't worry muchamira for a long time. Hello somebody. Language yetabernacle yatanzwa apa ndoyandava kuda kutsanangura yezvinhu izvi. Takataura nyaya dzemahaiprisita kuti mahaiprisita aenda neropa, tikataura nyaya yebhodhi yaJesu, zvese zviya zvataitaura zvazvo, zvinhu zvose izvo zviya zviya zvaiitika because kwaiva nechinhu chinonzi tabernacle. Hello? Tabernacle yaiva nzvimbo yaisangana Mwari nevanhu. Yakanga yakafanana nechechi kuvana veIsraeri. Munondihwa here? Vana veIsraeri vabuda muIjipita. Nyaya yaurayirwa Faro nemaIjipita inyaya yekuti izvo ndoda kuti vabude vanondinamata. Hello? Saka vabuda muIjipita vachipinda muwildanesi, Mwari unotaurira Mozisi kuti ndinoda kuti uvake tebhanekuru. Imboti tebhanekuru. But uchivaka tebhanekuru iyi, Mozisi anoudzwa kunzi izvo, ivake semaonero auri kuita munyika yemweya. zvichireva kuti tebhanekuri uyu ari kurepresenta tebhanekuri yepanyika but kune tebhanekuri yechokwadi iri pahebrews 8 vhesi 2 maimero mvundisi iri kudenga yakaratidzwa moses helo zvinhu zviri muspirit realm moses ndokubva azvidownloada akatanga kugadzira tebhanekuri yepanyika Se picture yaaratidzwa kudenga. Hello? Remember, matabernacle ari kuuya aya ari kuuya kwatiri nekuda kwemurume anonzi Adamu. Eh? Munhu washe, uyai munditiro Adamu muri panapa. Because ndandaona vanhu vangashanyigwa nge confusion zvakaitwa na Wasu achibva kwa Mutare akanga akoriwa akoriwa ari mubhazi muya muya saka anga akagara neche seat rekuno uko manje uku kwangu nomwe anga agara nouko ndokubva Wasu dzarara manje aah dzakarara dzadhakiwa paya paya ndobva dzapepuka ndobva dzatarisa umwe ari uku zvikanzi imwi Ndokumbira kubvunza imwimwi ndimwi inini here kana kuti inini ndimwi imwimwi? Achanyigwa neconfusion kuti imimi ndimi inini here kana kuti hello somebody. Right. Tabernacle yatiri kuona iyi sei yauya mubvunzo? Mona madha vari kuseka. Tabernacle yauya iyi yauya because kune munhu akatadza ari kuno uku. Uyu ari kurepresenta isusu. KuGarden reEden pakatadza Adam naEve nesuwo takatadza. NaMfundisi Mero vasati vazvarwa vatadza. Mkoma Humphrey vakatadza and your children and their grandchildren became sinners neropa remurume anonzi Adam. Hello? Zvoreva kuti uyu akafa uyu Adam uyu haakwanise kudzokera murugare kuna Mwari. Adam mukamitira mariro hamukwanise kuti muti zvo zorora murugare. Just like if a sinner dies that person is not resting in peace. muri kundinzwa yes zvafa anoti munhu akaita suicide anoti maproblems awanda rega ndizviuraye ndiite sei akuzi kuzorora katambo kaike kachikuti gu unenge uchitowira mugehena straight why because watora you don't own your life so you don't end your life you are trying to take the place of god number two wazviita out of faith bhaibheri rinoti chinhu chinoitiwa Pasina kutenda chivi saka suicide is a sin no matter washungurudzwa sei neupenyu ita ndiri gandanga handidye derero woruma bhutsu so wosvipira apa oinanzva pasi kuti handife ini ndiri mutsangaise uri kundinzwa here mwana weafrica kwete mbodza dzevana dzatiinadzo mazuva ano akangonzagu so nemoskita Iwe. Ndina runidzwa iri panapa. Murume akangodai netuma girlfriend otondozviuraya uri demeti yemunhu. Two. Kune vaita teni. Generation yamazano iri wiki. Yes. Ndosaka Bible rakati mwana achikura train up a child. Hello? Training in a fivefold ministry. Kuna wakatonzi spare the road and you spoil the child. Yes. Is someone hearing me here? Mwana anga atrenwe kuita gandanga. Akasvika kuchikoro haangoti akatorerwa kaftini ototi handichaenda kuchikoro. Anofanirwa kuita nharudzo ndinodzoka chii? Yakataurwa naamakandiwa kuti ita mvura yemutoireti. Ikafurashiwa inoita sei? Ko munorambirei kuita mvura yemutoireti nhaimi? Mudai time tape yekuti ikabuda so yobva yavharwa nezinwa haichabuda futi. Is someone hearing me? Uyu Adam akafa uyu. He cannot enter into the presence of God. Hello? Ndosaka muchiona kuti adzingwa mugarden. Batai shoko iri. Vakaenda inonzi eastward direction vakabuda in the eastward direction yegarden vachienda zvichireva kuti kana ndikabuda ndichienda east kana ndikarevhesa process iyoyo ndakuenda north west mavharika nechikoro ka makafoira mavhekta kumets takawanda takafoira tese hello tabuda tichienda chii kueast but tikadzokera kumasure takuenda north west mukatarisa tebaneku yepanyika Muprisita aifamba aifanirwa kufamba ne yakanga yakafesa ku east. Zvireva kuti prisita ari kufamba neku north west direction. Kurivhesa process ya Adam. Saka muchiona manzwe kuti east chichi mubhaibheri anogona kukuvheksa vheksa but atori ne zvaari kutaridzira. Uyu akabva adzingwa mugadheni muti wairepresenta eternal life ukabva wachengetwa nemacherubhim munoverenga bhaibheri here imi makazviona bhaibheri kuti muti weeternal life mwari wakatumira ngirozi ine flaming sword kuti zvavadya muchero uyu vasazodya zvakare weeternal life ndina runidzwa mukatarisa kutabernekere yepanyika yaiva nemacherubim akanga aripo pamaketeni nepaark of the covenant ndichazoiexplaina haa muchiri murima muchiri murima so adamu atadza uyu mwari vari kuda kutidzidzisa the way to go back to god hello the way yekudzokera bheki kuna mwari yakuratidzwa kuburikidza netabhanekeri Mukapapotsa apa matopotsa meaning ye tabernacle. Tabernacle yaiswa kugadzirisa nzira yakaraswa nani? Yes. Tabernacle yaisirwa iwewe kuti ukatadza saAbrahamu uwane nzira yekudzoka kunani? But tabernacle iyi yepanyika iri kurepresenta tabernacle yekudenga. Adam munogona kugara pasi. Thank you so much. Ava two voramba varipo. Is someone hearing me here? These two represent heavenly tabernacle and earthly tabernacle because nyaya yekudzokera kuna mwari mwari haagare panyika mwari anogara kudenga in the highest of heavens hello somebody vanhu ndo vanogara panyika asi munhu akafa mweya unodzokera kunani kuna musiki but nzira yekudzokera kuna musiki ndoo yaraswa saka mwari achida kudzosa nzira iyi anoudza mozisi vava mugwenga vachifamba kuti vaka tabernacle panyika but kopa pateni yacho kubva kuna uyu kubva zvauri kuona mudenga zvakunzwika manje zvakunzwika manje ndosaka muold testament maiva nechinhu chinonzi tabernacle yaisangana kana kuti yaiva nemaprisita ndopakatanga kuya ofisi yemufundisi kana kuti muprisita helo saka kuekonomi yeisraeri kwaiva nezvinhu zvakadai kwaiva nethe social system imboti social system magariro evanhu kunzi baba havafanirwe kutora mukadzi womwana wavo is the social system two kwaiva nethe economic system just like mubloomfontain mune social system matauriro eno enyu nemanetworks enyu but mune economy yemubloomfontain saka zviri kuold testament zviri kurepresenta now Hello? So now, uyu manje uyu, pa the life yevanhu panyika, vanofanirwa kunge vane economy, vanofanirwa kunge vane social life, social economic yes is there, nezvimwe zvakawanda, the technological world, the bios world, zvese, dietary world, chichichi. On top of that, vaiti vagara at the center yemarokesheni avo paifanirwa kuita tabernacle kana kuti yakamirira tende rokusungana namwari rinova chechi mazuva atiri every community deserves to have a church ndinaronidzwa ndosaka muri kuona tiri kumhanya kureza mafundisi pano because toda kuti every community yemubloomfontain kunge kuine apostolic faith mission monenzwa here maibev tikashaya vanhu munoita mufundisi imimi itai amen church Udza ari padhuze kuti newewo unogona kubatwa nemujenya. Eh, vanofamba vanofara kana ndikati mai bhevhu hanzi bate. Hello somebody. Izvi zvikuratidza mararamiro evanhu nhai. But also iwewe in your personal life you have a social life aunoti mafriends amen chechi une economic life yako inoonekwa newallet yako hello une une technological world yako inoonekwa nezvimagajets zvako une spiritual life yako inoonekwa nechi tabernacle at the center of your life there should be a place where you meet with god muri kundinzwa here ndicho chinhu chakagonekwa nemamoslem ichocho vanokwanisa kuisa mwari pasenda rebhizinesi ravo vanhu muchindinzwai vanokwanisa kuisa mwari pasenda yelife yavo baba if it is a marriage allah is the third member of that marriage haataura zvinoendeka makristu hatidaro makristu anosheedza mwari zvaipa ndosaka tichifarira maprayers ejambanja nechi neborongondo nekuti tiri mapurisa eriot tinongobuda kwaitika chahwehwe Hello somebody. Hello somebody. Yes. MaZimbabwean vanoda Mwari kuti avape mari. Mukashaya mufundisi anokupai mari maZimbabwean hamuende kuchechi. Hamudaire amen. asi mukataurwa yekuti muchapfuma chete madzimai anouruka kudai kugara palasi mudenga kuti pasta nhasi vanga vakashatigwa cash money hello somebody chishuwo chamwari ndechekuti at the center of your life there is a place inotakura uvepo hwamwari hello hello and vanhu havana tsitsi takapiwa monday ku six days pasvondo asi one day ratinoita three hours kuchechi vanhu havadi vanorova three hours ivo vane six days utsinye une mwana wekuafrica ndoda kuti muone ndoda kuti muone where we fail in life yes hakuzi kuti we are not prayerful we are prayerful but we pray for wrong things yes hakuzi kuti we don't love god we love god for wrong things dai uriwe uchidiwa semadiro aunoita mwari kuti mwari unomudira things ungadai wakaramba munhu kudhara iwe wakamuti aha uyu anondidira zvinhu zvangu ari materialistic iwe uri materialistic hello ugaro hwedu sevana vamwari let on every, in everything zvatinoita let there be a tabernacle a meeting place where we meet with god pamastudies ako usati waverenga meet with god uchienda kubasa meet with god ndosaka pandichazokudzidzisai about tithe ndichakuratidzai kuti mwari havadi 10 percent from you ita amen ka ndiwo usingada kubvisa 10 percent ita amen yes you are happy and sure mwari havadi 10 vandachi vanda 100 hamuchati amen mafunga kuti vanoda shoma vanoda zvese teni ndeye vana vadiki vachangouya kuchechi chechi haisasitiwe nene 10 percent yes i want to tell you this the kingdom is not sustained by 10 percent haikwani 10 percent mfundisi 10 percent yenyu mese imi maikwanise salary yangu samfundisi which means God demands everything from us. Yes. Pese paunorega kubvisa yako 10% ziva kuti kune munhu abvisa more than 10%. Yes. Yes. Yes. A mature Christian does not give 10%. You give everything to God. Pese pawakwanira you give everything. Haungoti ndabvisa 10 sakukashedzerwa zvimwe unoramba wakanyarara. ah umwe ngaamboitawo aiwa a mature christian you give 100 you give everything to god including your life your everything hello somebody saka mwari wakavapa tabernacle to be at the center yechinamato chavo vana veisraeri hello somebody but tabernacle iyi iri kurepresenta tabernacle yekudenga ndokubva iyi yepanyika iyi tabernacle iyi yaita muprisita wepanyama hallo muprisita wepanyama aiisa masacrifice paaritari Yekudenga ndokubva yaita sacrifice inonzi Jesu akaenda paaritari. Muri kuona zviri kuitika? Saka zvese zvichaitika kuna Jesu zvinofanira kunge zvakaitika kune muprista. Hakuna chinhu chinyowani chakaitika kuNew Testament chisiri kuzadzisa Old Testament. Hello somebody. Hey. I'm going to explain. Thank you so much. I'm going to explain now. Thank you so much. Mogona garira padhuze. Ndoda kuexplaina tabernacle yepanyika kuti yanga yakaita sei. Clap hands for them. Tabernacle yepanyika yaidai o. Yaiti yaiva neinonzi the outer layer hello tende rakanga rakaikomberedza so rine mapila anosvika 16 or 30 yes it was a, uh, ya, and yakanga yakagadzirwa nelinen yewhite tende rakanga rakakomberedza tabernacle nzvimbo yainosangana vanhu nayo namwari hello yadaro yaita tende irororo ndo tende rimwe rekuti izvo vanhu vaiti vaboekana rimwe day vanetsana namozisi vachitoda kuona mwari mwari vakati ngapashaiwe kana mhuka ichasvika patsoka dzegomo randichaburukira because they inofa hello with the blazing glory of god saka dai mwari vakazviratidza kwatiri direct tiine chivi we were not going to handle it we were not going to die we were just going to die moses chaiye akanzi ndichakuvhara maziso kuti ndipfuure because chivi maari chaikwanisa kumukwadza he can't, he can't contain the glory of god yes hello somebody i remember pandikaita this other dream ndakaita hope yekuti I was walking in the streets of heaven. It's subjective. Iwe unogona kuti ah, muna mboenda kudenga pastor, it's fine. Maybe handina kuenda zveshuwa, hello? But in my dream I thought I was in heaven. I was walking in the streets. But in those streets dzandaifamba dzakanga dzakaita white kuchita kunge kuri kusnowa. Hello? But white yacho manje yaita kunge yaitaura. It, it, it had a sound like a voice. but color yaitange ine voice kunge iri kutaura song it was like it's living it's not something that is dead hello even light light ratiri kuona iri rewhite white iro ratiri kutarisai it's actually date rakatosviba and futi rinotosvora iri the light that was there right richidonha so ukaritarisa so it was refreshing it was so nice and it was a very bright kudarika wa iyi white yakatosviba iyi it's contaminated it's dirty there was a pure light mapure light so tuchidonha so tichitaura mama this is very nice light richitanga riri kutaura but risiri kutaura but it was living maybe waihope dzesadza ndandaguta nyemba ndiri kuzimbabwe Hello? Eh, is someone hearing me? so, tabernacle hazviite kuti munhu ane chivi asangane namwari saka pavana veisraeri mwari akasarudza tribe yalevi toda kuti muone kuti sei vanhu vatinogara tichitaura mubhaibheri sei vari key in our lives mwari akabva asarudza vafundisi vana pastor mero kuti chiuyai mumirire vanhu but vamero vacho vari kuuya bhaibheri riri kuti izvo naiyewo wacho waiva nechivi the law selected even men with weaknesses helo saka izvi ndezvako zvekuti a ah, sarudzai mfundisi akachena ndiye anofanira kuenda kubible college sarudzai mfundisi akadai unomushaya hello somebody hello somebody iwewo wacho ungadai usimo muchechi ungadai uri kunze ukuchihwira shoko uri kunze nekuda kwechi lifestyle saka mwari wakabva wasarudza a selected tribe of levites kuti ndivo vachange vachipinda mutende vanhu vese vakanga vasingapinde mutende if you read the book of leviticus the bible will tell you kuti udza vana veisraeri vaunze goridhe brass nezvimwe zvakadaro tivake temberi yamwari yeah? tabernacle vanhu vakauya negoridhe maearing nechii kuti tabernacle ivakwe Hello somebody. Yavakwa manje pakabva paiswa gedhi. Somebody say the gate. Gedhi iriri raiva nemucheka yepurple, ita purple crimson. Crimson inenge red. Maiziva? Crimson madzimai. Crimson maiziva here? Inenge red like red, kunge red maroon so it's called crimson. Hello? yes it's like ox blood kune crimson koti maroon neblue ndati kune chii crimson koita chii purple koita chii musakanganwa makara andiri kutauraya muchanzwa achiparidzwa nevafundisi kana parufaro paya ushaya kuti pastor ari kubvepi ari kuendepi thats why iam teaching you these things so that you will know how the word goes hello listen mukasabata these fundamentals pandichatanga kuzoparidza ndichideclare mari neprosperity you will miss it you will not know the reason why you should prosper because you don't know the foundation that's why ndiri kukupai foundation ndisati ndakupai the results i teach you first then tozoita moment yekureceiva naye yes so purple yairepresenta royalty ndizvo purple inorepresenta chii crimson muchainzwa mubhaibheri kakawanda rahabhu chipfeve akanzi tora a scarlet cord scarlet cord is the color is crimson yakaita kunge red inorepresenta ropa it means blood it represents blood blue represents heaven hello saka doo retaberneko yepanyika raive nemakala ari kurepresenta zvinhu izvi kudenga ndosaka maiwa jesu mumharidzo dzake Muripo here vana Africa? Ndorega kuparidza tenaumba. Uchanzwa Jesu in the New Testament achitiyo mbavha ndoinopoya but mufudzi akanaka anopinda nemugedhi. Ari kutaura nyaya yegedhi. Number two, otaura kuti I am the door by which everyone must enter. Inyaya yekuti Jesu akararama muOld Testament. New Testament inotanga Jesu afa, ndosaka vakamuuraya according to the law of Moses because the New Testament was not in effect. Hey, mumwe munhu arikuti akati ah, ah, ah, pastor Jesu aive muOld Testament iye iri New Testament. Hey, hello okay, ngativhurei scripture yacho. Muda kuti ndikuradzei scripture yacho? If I'm not mistaken, it should be Hebrews 8:13. Ukoko. Pane panotaurwa nyaya dzewiwo from Hebrews 8 and 9 and 10 dziri 3 idzodzo muchaona pachitaugwa nyaya yewiwu kunzi wiwu eh, nditarisei mazvita kunzi wiwu aiuye into effect kusvika muridzi wewiwu iyoyo afa saka wiwu yenew covenant inogoita sei jesu asati afa helo wiwu haiklemwe munhu ari mupenyu Hello? So, uchawa language yedoor kuNew Testament. Jesu achiti I am the door. Inyaya kuti ari kuparidza in the context yeOld Testament because ava vari kuunderstanda kuti door riri patabernekuru and door repatabernekuru riri kurepresenta door rekudenga. Remember, kune tabernekuru yekudenga iri kutaugwa yekuti hakuna anopinda munonzi muouter court. muholy place nemumost holy place asina kupinda nekudoor muri kuona zviri kuitika panapa ndokukosha kwajesu wataparidzawo ndiye gonhi rekuti anopinda kumost holy place anotangira kugo kudo saka tebha neku yaiva ne kaketani so kakanga kari kadoo is someone hearing me here yes yaita door iroro jesu achiparidza anoti im the door by which everyone must enter he door chakati he door chakati ari kurifeya door retebaneko kuti vanzwisise yepanyika kana vakanzwisisa yepanyika vachanzwisisa yekudenga hello uchipinda mudhoo repatebaneko uri muprisita kwete everyone as a priest remember dzidziso yandakakupai yaiya ndichiti kare mwari vaitaura nesu nemaprisita asi ezvino vaakutaura nesu kuburikidza nani nakristu ah, yakakosha iyi because maprofets mazuva ano ari kutora row yamuprisita wakudhara kuti imi hamupindi muholy place ini ndini ndinokupindirai ndodzoka nenyaya dzenyu ndopamukurohwa mazheti emari inyaya yekuti nyika yakanzi sarudza haigoni kusarudza inosarudza bharabhasi yosiya jesu this izve yunzi mfundisi ndiani vanhu vanosarudza mbavha vanoramba the bread of life vachitora puu napken rakazara puu ndoravanoda iroro itora hmm. Hebrews ari kuzvitaura pachena pachena. Kudhara Mwari waitaura nana Pastor Mero, mazuva ano akutaura nesu tese. Basa ravo kwakukufudza vachikugaidha kuti aiwa uyu haazi Mwari uyu, voice rake rinodai, haiwa chakati chakati teaching you and nourishing you in the way of God but kwete kukutsvagira direction yes vanhu vanoda nai baba ndakunzwawo kuti mwari uri kuti kudii upenyu hwangu handizive but ndikaona kuti wakadzungaira ndinotomboita kuti rikitik dynamos shooters eh yes ndoti so my son 10000 unakhetwa tonorya maice cream naamai boy tichifara muchitekaira netsoka muchiinda mabvisa mari kuchechi mahara mondisvota ini mondisvota noita seko chikristu chakabhakoswa ichi one for all one size fit all jesus christ period eh? ndina ri kundinzwa iri panapa yes your glory mamira kuzwanda muchechi ndoaita chiro ndekachechi kadiki kadiki maso ako maybe in god ndo size yangu chaiyo chaiyo kune vamwe wakapiwa two talent vamwe wakapiwa three vamwe wakapiwa one saka bhaibheri rinoti tiri mapenzi kana tichikompeyana hanzi they are fools when they compare themselves one unto another ukandikompeya napastor mero waakutopenga we can't compare each other imbotarisa munhu ari padhuze newe ane kamhuno kemubritish kakoyo kakaita kunge chifoni yechidhinha iya kutosiyana hello somebody hello ndine ari kundiwa here asi tese tiri madhaka iri dhaka rakasvibirira iri dhaka rakatsvukirira but madhaka aya so why should i compare myself asi ndozvamogona eh? ha ini mudhara wangu akaipa wadarika mudhara wako makaenda kuchechi hamuna kuprofitwa kazvita kaprofitwa ha haini mudhara wangu akaipa akaipa wadarika wako bhaibheri roti apfus muri mapenzi ukaona munhu anokompeya vanhu muudze kuti ndopasita akati munopenga hello somebody ndosaka tiri kuita thara series yahebrews yeah, kurutsisa ndiri kurutsisa izvezvi izvi when your doctrine is wrong everything is wrong about you yes especially ukaparidza uchibvisa jesu wozviisa iwewe hayo hayo haiwa ipapapo neni tona tapesana kudai handina basa zvimwe zvese zvauta wakangoti ndini ndo vakataugwa najesu kuti beware of false teachers nedzidziso yakaipa namazuva akupedzisira ndiyo iyi yatakutaura panapa murundi waire vanhu vepaagc hapana panapa achaabhuzwa nevafanha vamazuva ano hakuna kana one munhu wese kana musikana chaiye ukamuti hai uchiburuka muzimota rekwamuhala iri ziQ7 riya kune anoramba kumhorosa atokupindura anototi hi how are you anotowedzera kuti how are you kuti iwe uzotaurawo zvimwe haangoti haroo bva anyarara anototi how are you because aona motikari asi ukaenda nedzada mukati hai anombokutarisa soti hello dai uchitarisa nemaziso kupima soti iwe ndikwanire mari zvainoita hello somebody yes that is why bible richiti yo mupfumi ane shamwari dzakawanda munhu mupfumi has many friends yes yes has many friends ina i don't just come ndotanga kutokuparidzirai prosper what what i don't do that ndoda tanga ndambokurutsisai ndokupai dzidziso like this muwe makristu chaiwo chaiwo ndokupai mari kuti isazokupengesai izvi ndikakupai mari hamuuyi panapa yes izvezvi me muri kumovie house muchitsenga babrigam munhu mutema akapfuma hauye kuchechi angowana kamari kachenji ndina rundinzwa panapa sandro tanga ndakurutsisai zvese zvakaipa then tozoita chii Mazhete emari iye zvino izvi hatipana nemari kana. Imbouya wakadai tinyatsoona kuti uri genuine uri kuvinga Mwari tozopanana chii? Sa hakuna. Hello somebody. Vanofarira teaching wangani? Inguva iko iripo iyi. Ah yes. Few more minutes. 10 minutes or 20 minutes to ataenda. Muri kunakidzwa ne teaching iyi? Hello somebody. Yes. Kana wadzimbiwa nezvandataura izvi, it's okay. ndozvinoita kurutsisa manororo nanovava hello somebody and kana wanzwa kuparidzwa ka its fine handiparidzi mombe nembudzi ndoparidza vanhu sa ndikatokuparidza ipapo apa its very good i am doing very well ndiomberei maoko ndiri kukuparidzai panapa haleluya very good saka paita door father door which is jesus christ more testament muprisita wepanyama aipinda hello Apinda paiva nearitari yebronze. Uchaona simbi inonzi bronze kuOld Testament iri kurepresenta something, iri kurepresenta the quality yechinamato. Bronze iri kureva kuti hatisati tanyatsokuva vatsvene, tiri vanhu vemunyika, tiri vanhu vekuchechi, tiri pabronze level. Ndosaka ukaona Timoti yakanzi muimba yaMwari mune sirivheri mune goridhe mune mavessels ebronze saka mwari uchazvipisa izvozvo namazuva ekupedzisira avo vachange vane pure pure chinamato chichatestwa nemoto mabasa edu tese pano kuparidza kwandiri kuita uku maybe ndiri kukufekai zvichatestwa nemoto so you need to buy gold not bronze saka paiva neouter yebronze uchangopinda in the outer court hausati wapinda muholy of holies outer iyi every day maprisita vaiuraya mbudzi nehwai vachibayirira muaritari yakanga ine mahons nyanga chaita ngechivanhu nyanga dzakanga dziri pamafour corners saka muprisita takasvika aitora ropa rehwayana yauraya achibayirai obva azora panyanga dziya dziya hello somebody apedza kudaro achangopinda anoita ano, ano, ano sacrifice yezvivi hello aibva aenda stage number two ita stage number two stage number two yaiva nechinhu chinonzi a washing basin hello ndosaka muchiona patinoita holy communion mumwe munhu anoshaya kuti sei pacommunion tine bhasikiti rekugeza maoko chinamato chekuold testament because waifanigwa muprisita kuti ageze maoko ake asati abata anything in the holy, in the, ho, uh, the holy place hello somebody saka waigeza maoko wogeza tsoka hello yes Wadaro manje wapedza kudaro waibva wapinda munonzi mu holy place not the most holy place. Tiri chiri tese ite paneku yepanyika iyi. Saka waiti altar woti basin wobva wapinda mu holy place. Uchipinda mu holy place kana makamboona pane rimwe rambi so rine zvinhu seven which was which is a, a, a, a lamp stand ine zvinhu seven Ma candle seven. Kana mamboona picture wechi Jews so unenge une ma makamboona? Yes, anenge akadai so ma candle so anenge ane yeah. That light iro riya riya raive mu holy place. Every day mai vane moto waigara uchipfuta urimo imomo uchiratidza kuti Mwari vanesu. Hello? If that runs out and not burn, ndopaizouya nemoto nevana vaeri nanani Hanzi vanani ko vakudhara vaya old testament moto wekuchechi wakatowadzima vakatanga kucreata moto vachiuya nawo makuseni vobatidza papa aritari vanhu vobva vafunga kuti moto uchiri kubvira izvo mwari wakatiza kudhara uh, ah, chechi ine magai chechi munoektirwa pastor pondani vanosara vane bhachi chete chinamato chakabva yes nenzwi handitopiwa preaching voice vanhu vamwari izvezvi ndichitaura hapana moti exactly pastor waripo andipo pasara hanzwi is somebody hearing me here saka waiti wapinda paiva nethat lamp stand poita lamp stand paiva pazoita an outer of incense Hello somebody. Out of incense iri kureva iyo kuti maprayers eh? maprayers every day mupristi aipinda imo muya muya achinodira mafuta paout of incense and also pawashen basket rekunze rariya raive nekahoni kaive neanointing oil kana vachida kuzoanointa apriest aianointirwa kunzou but mukati umaive neout of incense yaifangogara ichipfuta hutsi uchienda kudenga kuratidza kuti mwari vagamuchira chibayiro waiti kana ukasacrifice old testament hutsi ukabhenda vanhu vaiziva kuti warambwa namwari but ukabayira hutsi ukaenda kudenga vaiziva kuti chibayiro chagamuchirwa ndosachiona vanhu vekuzimbabwe vane kamwe kasengi kuti ukaterwa neutsi he wati wati uri munhu akaipa Maybe wangogarawo kuri kuenda mhepo vanhu veZimbabwe. Is someone hearing me? So paiva ne that out of incense, hello? Iri kurepresenta maprayers. The seven lampstand iri kurepresenta the seven spirits of God. Ukaverenga kuna Revelation uchawa seven lamp, lampstand ichitaurwa kudenga which had the seven spirits of God. yandikakuitisai online paya paya muchishaya kuti pastor ari kutaura nyaya dzechii the spirit of lordship the spirit of might the spirit of knowledge the spirit of understanding the spirit of what what what fear of the lord ari seven the seven spirits of god anotogwa kuna revelation hello zviri kuitika muholy place mobva mazoita the show bread ita show bread Pamainzwa Jesu kuNew Testament achiti I am the bread of life, akanga asingangotaure nyaya yekuti munorya chimodho every day. Inyaya yekuti mutabernakle maifanirwa kuita chingwa chaisvika chichidyiwa nemuprisita, the sure bread yakadyiwa naDavid asiri mupristi. Someone hearing me here? Mapedza izvi zviri kuitika muholy place maizopinda munonzi mumost holy place but mumost holy place hamaipinda munhu wese ndo maifiwa manjo ndo maidonwa ndo mekuti muprisita gamendi rake raigadzirwa rine mabhera kuno uchitofamba sona chiti nginde nginde nginde nginde nginde hello kuti vanhu vanzi kuti uri alive vakawa kuti zi ndzapondias uriko here mdhara o oh, mdhara muriko here hanzi hamudhonze yako mani wodhonzwa munhu because ivo havatokwanisa kusvika neburial society vachimutora muchechi vachibuda naye muhoris munotinhwa mese mukapera because hamupinde ane chivi mwari aiuraya muprista ane chivi apinda mumost holy place saka maipindwa once a year hello yes saka waiti ukapinda une mabhera uko mugarments waisungirirwa ropa apa saka waitopinda vamwe vachitosiya karopo kachipinda unenge uchirova imwe confession isingaiti kwete yamakuita mazuva ano hamutorove confession kamuchiuya muchechi mazuva ano he ndosaka vaona ana baba vedu vaita zvemapostori vaiti gedhe nzau yambuke gedhe kune nguva yebreak yakarohwa unofanirwa kuya nenguo chena vaizvitora kuold testament because maprista aifanirwa kupfeka nguo chena because white yakanga iri kala yainetsa kugadzira time iyoyo kwete zvino izvi vanameme vanorowa mabhachi ewhite aya time iyoyo yainetsa white muri kundiwa here vanhu vepaabundance hello somebody saka white yaipisa linen yewhite mai mai mai mai mai vanhu vaive negrey chichichi but white it was yeriva utsvene but ikazviita out of religion hazvina mari zavo saka aipinda muprisita once a year zvoreva kuti zvivi zvedu every year taifangwa nemunhu aifangwa kupinda apinda mu the most holy place mai vane yainzi ark of the presence of god and imomo yakanga ri room yakavakwa negoridhe Hello? Goridhe richirepresenta holiness. Maiva ne the word of God which was the commandments akapiwa Moses. Maiva netsvimbo yaAron yaireva authority yemuprisita imomo. And maiva nechingwa chemana chakanga chirimo chisingaori in the presence of God inside the manna. Saka pamusoro pe Ark of the Covenant, muprista aisvika ozora ropa. Ropa iroro ndoraitireverera for the whole year obva abuda odzokera basa ratopera odzoka futi next year kuzoita the same thing right glory to jesus ndaexplaina yepanyika muprisita aizviita izvi ari wepanyama hello somebody opinda mu, mu most holy place once hello saka chaidivider the most holy place nekunoku was a curtain kana kuti vheiri hello paiva nevheu rakanga rine macherobim akanga akagadzigwa paketani irororo apaiyambukika baba waifa hello then uyu uyu kuholy place uku kuri kurepresenta kupinda kudenga uye kuri kurepresenta kuponiswa helo now zvaitika panyama izvi jesu achiuya ava panapa zvese zvaakaita Akatangira ku outer court. Akati he is the door by which everyone must enter. Saka number one yepanyika yazadziswa. Number two paiva nearitari yaiva ine nyanga yaipisirwa chi makwai jesu ndiye akava gwayana racho ukaverenga hebrews inokuudza kuti reason why jesu akaita munhu inyaya yekuti mwari waida kugadzira bhodhi yekuuraya kana bhodhi yekusacrifica thats the reason why he became a man saka ari kupinda in the presence of god because isingatikwanisi yes chivi ichi changa chisingakwanise kudestroya the root of problems this, this altar yakanga isikakwanisa kudestroya the root of sin yaingofukidza remember paya ndakafuga zambia yamai ndichiti izvo munhu airamba ari mutadzi asi achipinda yakanga isikakwanisa kudhila neroot ne, ne yekumba kwenyu maproblems amodhila now it could not solve it yes when your body enters sickness sickness iya inoita kuti irambe kubviswa nemanororoni irambe kubviswa nemapain killer munhu oramba ane pain inyaya yekuti ine foundation yaiinayo iri stubborn and this level of the outer cannot deal with it marriage ikavakwa on this outer inoita maproblems asingasolvike hatisi kureva kuti marriage haite maproblems tiri kuti asingasolvike Ah, nditeererei munzi vanhu wamwari mukadzi aibuda ropa hello somebody the woman with the issue of blood dambudziko harizi rekuti amai vaibuda ropa amai vakasabuda ropa ratova dambudziko hello somebody haazi musikana ndiye amai vakasabuda ropa rachi but problem raamai saka problem yaamai hakuzi kubuda ropa hello problem yaamai kusamira kweropa zviri kuti taura kuti dambudziko renyu harizi rekuti you are facing challenges in life iproblem yekuti monday madya nematemba tuesday madya nematemba Wednesday marova matemba, mabreak hapana. Thursday marova matemba, Sunday ino imaamukira muchidzokera kumba ndoakakumirirai. Zvoreva kuti matemba haizi choice yediet yenyu but situation yashaya mabreak yaramba ichienderera. Ndoparidza here mwana weAfrica uchinditeerera pana? amai vari kuuya kuchechi negogo imwe chete toti vakachena voipa mafuti kubasa mangwana voipa mafuti kwese kwavaenda kuchikoro yanhamo helo zvoreva kuti kuchoboka haizi problem kana munhu ane mari anombochoboka but ukaramba uchichoboka every hour and every second tinogona kukuti murombo muisraeri vakadzi vese vaibuda ropa asi havainzi the women with the issue of blood uyu akushedzwa nezita redambudziko nokuti raramba kupera ndiyo problemu yechivi the sin of adam inobvisa mabreaks edambudziko tinoona kuti munhu ari kurwara a sickness unto death

munhu watinoti murwere munhu aramba achirwara kwenguva yakaita sei munhu watinoti murombo munhu asina mari kwenguva yakaita sei isaone hearing me munhu anopenga vanhu vese vanopenga at some point helo munhu aramba achipenga kwechi Udza ari padhuze newe kuti life yako ikashaya mabreak wakuwara. Chinhu chinonzi addiction kushaya mabreak. Ndina ari kundinzwa iri panapa. Ndokushaya kuti ndomira sei. iite pane ku i handle situation iyoyo because sin still has a foundation iri kungofukidza kuti tinzwikwe namwari but we are still bombarded by satan hello saka tebhanekere iyi ndosaka yakasiyiwa iyi because ine matemporal solution haina permanent solution ndokubva mwari atora jesu umbune akagadzirirwa body body ichazoenda pachi aritari hello somebody ifire paaritari apa ukaverenga bhaibheri rako uchaona kuti zvinhu zvakaitika mubhaibheri ndichazokuudzai now after hebrews matime arimo mubhaibheri kune time inonzi 9 o'clock koita time inonzi 3 o'clock koita time inonzi 12 o'clock a ah, 6 o'clock in the evening hello mukatarisa machemero ajesu pamuchinjikwa jesu akafanira 6 manheru yes paakati my father my father why have you second what what what what it was 6 o'clock but imwe cry yake akaiita na 3 but akaenda akaenda pamuchinjikwa for eh, eh, 6 hours while he was on the cross zvinhu izvozvozvo zvine matime andichakulinkirai zvese even mweya mutsvene paakauya on the day of pentecost akauya na9 o'clock makuseni zviri mubhaibheri hadzizi nguva dzekufungidzira iwill read it for you but not today okay so jesu manje became a lamp mwari ndobva vaprepare the body kuti iroverwe pamuchinjikwa sezvo yepasi yaida kuti pave nechibayiro chichaya nemuprisita jesu ndokubva auya nemuviri wake papasika yatapfuurai ndokubva afa sei jesu ari kutanga afa kuno Jesu achifa panapa, ukaverenga bhuku raJohani naMaki, uchawa kuti chidzitiro kana kuti vheiri raiva muchechi rakaita sei? Tebhanekeo yepasi Kana ukabva kunoku kuaritari wosvika paiva nebhaseni rekuti muprista aigeza maoko. Jesu asati aenda kumuchinjikwa akageza vadzidzi vake. Mukaverenga bhuku raJohn, ha ndakati muverenge bhuku raJohn, ndikakutumirai mavoice notes ebhuku raJohn, muchava kuti akati huyai ndikugezei. Geza. Peter akati gezai muviri wese because ndiri mutadzi. Jesu akati aiwa wakanatswa nekuda kweshoko randakataura kwauri. Zvoreva kuti we are cleansed when we hear the word of God. Ooh, shoko raMwari imvura inotinatsa, inotichenesa. Someone hearing me here? So Jesu afulfila because he is the word of God according to John chapter 1 verse 1. In the beginning was the word and the word was God and he that was in the beginning He became the light and the life of man. He is the word again. Azadzisa beseni remvura riri papa ndokubva apinda in the holy place apinda muholy place maiva mune seven lampstand seven lampstand ikurepresenta the holy spirit holy spirit akadisena achiti yo this is the beloved son of god what what what what hello paiva futi neshowbread he is the bread of life and paiva nemaprayers uchawa bhaibheri chinzi jesu agara kurudyi rwababa making intercession for us before the presence of god hapana pastor aripo apa you have jesus christ making prayers for you at your house Hello? Apedza izvo zvozvo ndobva Jesu hanti afa afa kapapapa autawa chidzitiro chemutemberi chairatidza kuti hatichakwanise kuenda kuholy of holies before i go there tebhaneku iyi yavaifamba nawo neark of the covenant zvine pazvakazopambwa zvikatora zvikadestroyewa then solomon akabuilda temple You remember? Solomon akavaka temple kusvikira maBabylonians auya akadestroya that temple ndokubva Herode akazovaka chechi yake. Saka tabernacle yakamova from tabernacle to the church of Solomon to chechi yakavakwa nana Herode ndo yaiva nezivheu irororo because vaida kukopa tabernacle. Saka Jesu achiti guu pamuchinjikwa bhaibheri chiti kwakaita rima kukaita sei uchawa kuti pakapatsanuka chidzitiro zvichireva kuti tese kwete muprisita muri kundihwa here vanhu vepanapa takubvumirwa kupinda pauvepo hwamwari so by his body He allowed us all to enter into the most holy place yaiva neareka yairepresenta uvepo hwamwari ndosaka mukaverenga hebrews handei ipapo ndikuratidzei muna hebrews vhesi yekupedzisira tobva taenda kumba mai hebrews 925 thank you holy spirit

in God's presence. Muri kuona chirungu ichi? Naye vanhu we muri kuona chirungu ichi? Chitarisai kuno. Zvoreva kuti Christ paari kufa apa takanga tisingakwanisa kupinda kudenga nekuda kwezvivi. We couldn't enter heaven. Now we have a guarantee yekuti chidzitiro chavhurwa. He opened for us

Glory to Jesus. Ngasvike patinosimuka. Oh my God. Naye vanhu we. Mazviona kuti mune mvumo yekupinda muuvepo hwaMwari.

We meet every Sunday to celebrate what is already done by Jesus Christ. Ndosaka tichiuya pano tichimupa mbiri nerumbidzo. This is the reason of our praise. This is the reason of our worship. Takaona munhu anodhila nezvivi zvedu vanhu wee. Is someone hearing me here? Udza ari padhuze newe kuti you, you have a ticket to heaven. Saka haikona kuzvitarisira pasi. Hello somebody. Ndosaka muchiona tapedza kuparidzirwa mharidzo yese takabva tatanga kutichwa lifestyle kana basa iri rapera kuitwa chii chasara is to walk by faith ndosaka hebrews after these issues akatanga kutaura nhau yefaith saka muri kuona where your faith is basing now chivi chako he dealt with it so you have access yekupinda muuvepo hwamwari wotaura naye ndosaka muimbi akabvunza kuti ndoshonga dzakadini kuti agondishanyira yaibva muold testament him because waifanirwa kushonga kuti akushanyire hello but isi ndosaka bhaibheri chiti pfekai kristu ndinari kundinzwa here hello ayo wachimbovarumbidza uti thank you for dying for me ndinokutendai nemuviri wenyu wakabayirwa sechipikirwa as a sacrifice for me that i may walk clean that i may walk pure

Thank you for your blood. Tinokutenda ine ropa. Tinokutenda ine ropa. Tinokutenda ine kufa kwamakada pamuchinjikwa. Segwayana raMwari. Segwayana raMwari. Saka tinodzorera mbiri kwauri. Mbiri nerumbidzo. Nerukudzo. Listen, listen. Umwe ari kushaya kuti saka ndoninamatira nyaya yeropa iyi ndinotenda mwari kutendei orit adhila nechivi you know to someone it doesn't make sense it's fine but just remember auta yepanyika yakanga asingakwanisa kuisa full stop mudambudziko jesu akwanisa kuunza full stop ropa re12 years rakumira najesu apinda chirwere chatadza kurapika nemapiritsi chakurapika nekuti jesu apinda is someone hearing me so not every problem that we deal with in this world, we now have a foundation to wage war against the enemy. Saka une mvumo yekutenda Mwari, une mvumo yekunamata. Ndinokutendai kuti dambudziko rangu rine expiry date. Dambudziko rangu rinogona kumira apo. Worship him. Simudza maoko ako vanamate. Worship him.